Jekk iġbuk ħankellem il-Viktor Kassar. Spiċċa mi xift? Le, le, kolla sew. Le, xej, xej. Grazzi. Vic, Ej, Elsa, ċempilltek ix-xogħol. Għalfejn? Żżomm il-kelma. M'hemmx affarijiet kbar, imma Dorothy waqgħet. Fejn hi? Fuq. Għalfejn għaddejt minn hawn? Minn hawn ittawwal. Toqgħodx tinkwieta inti, ħallini ntawwal. Imma minn hawn nifrankaw ħafna traffiku. Jekk għandek tinkwieta, inkwieta fuq oħtok, Sunta. Mhux għalhekk immur nara ta' spiss? Miskina oħti. Veru qaddisa. Isma' l-unika waħda fil-familja. Kellek ġurnata ibsa llum. Bis-saħħa ta' Dorti, ara jien bis-saħħa ta' Dorti. Insejt li l-nifsi. Miġuwa? Xejn xejn. Tabiba doħdeja? X'tistenna? Ma jridix tiċċaqlaq għal inqasal issa. Jib ma nafx kif ma ħadix l-isptar. Kull manda tbenġil. Anzi ġita tajba. Nittamaw.

Le li kieku kont hawn jien żgur ma kontx inċaqlaqha. Ħasra, mara tqila. U mbagħad minn min? Huh! Min jaf kemm immaltrattaha biex refagħha. Mhux aħjar ma tgħid xejn? Ma kif inzertajna morna għand oħtok ukoll? Eh, għax kieku kont tagħmilha tal-eroj u ma kontx tħalliha taqa'. Ma kif in-nisa Maltin kollha kuntrarju. Hawn min inqala'. Aħjar ninżel jien ta. Dan min hu? Hawn Dorothy naħseb, ħuha. Jew għal Antun Sarf? Għal għand dawk li ma nkellmunix żgur li le. Għaliex? Għax pulit. Ara, dan x'kien? Idħol. Cynthia reġgħet ġiet hawn? Le. Iva, il-polza tibqa' 'l barra. Telqet Hesrem dalgħodu, għalhekk ġejt hawn. Ħsibtha li qiegħda hawn. Le, hawnhekk ma ġietx, imma inqala' xi ħaġa. Iva, kellna xi ngħidu bil-kbir ilbieraħ. Dalgħodu qabdet u telqet bla kliem u bla sliem. Ma jistax ikun li tqu sejrin hekk. Kull darba li nitlgħu mhu taqbad u titlaq 'l hemm. Imma dan. Qisha qiegħda ġo xi każin. Jien ġejt hawn għax ħsibtha qiegħda hawnhekk. Kieku. Ħalla Kanadiża hi. Hawnhekka ma ġietx, kieku qiegħda hawnhekka m'iniex se naħbiha. Isma', jiena ma ġejtx hawn biex noħodha miegħi. Issa x'bajn nieħu paċenzja biha. Biss jekk taraha għidilha. Għidilha li lejn dari m'għandhiex għalfejn tersaq iżjed. Qatt! Ma taħsibx li dan id-diskors aħjar tgħidulha personalment, Ro? Ma taħsibx li jkun aħjar? Fejn tistgħu tirranġaw bejnietkom aħjar milli ddaħħlu lil ħaddieħor. Naħseb illi aħjar għal kulħadd. Jiena ziju ma' kollox sew. Iżda martek qatt m'urietni bl-affarijiet ta' bejnietkom. U jiena minn issa nindaħal jekk mhux bil-permess tagħkom. Insomma, jekk tara, għidilha xorta waħda. Nara l-Qorti. Saħħa. Rose! Rose! Kif aħna? Jina ser, tista' tipparkja minn floki. Jina kol xtaqta dik it-tarbija. Kont qiegħed nott il-ġranet biex inkun nista' nerfaħħa bejdi rajja.

Għad idea mhix rieda, hi wkoll tixtieq troddlok ħajti kemm għamilt magħha. Idħol. Tajjeb, grazzi. Kollox sew issa. Mhux ħażin grazzi. Għandna x'niżżu ħajr. Ħaġa żgħira. Wieħed bżonn l-ieħor fid-dinja. Issa Viktor iċċempel il-mama u tiġi toqgħod xi jumejn miegħi. Iva, sewwa. Imma naħseb li Viktor għadu lanqas biss trejjaq illum, tridx intella' lkom ftit brotu? Le le, m'hemmx għalfejn. Għandi lest, tafx. Grazzi, m'għandix aptit. Imma allura ħa tibqa' hekk lanqas titrejjaq? Le, se jaqbdu l-ġuħ malajr jagħmel sandwich. Minnkom jonqos. Skużani waħda. Ħassa wisq. Jidher tafx għax qisu ras maqtugħa. Imma inti issa kemm tista' għamillu kuraġġ, Dorothy. Għadkom żgħar u jekk Alla jrid għad tagħmlu frott. Għamissuri ħasra. Mela hekk biex xejn. Dorothy, tagħmel hekk mhux kuraġġ se tagħmillu, imma se tkompli tifniha. Dorothy, ġiet għandna tarak. Għaddi għanna. Dorothy, kif inti ruħi? Mux ħażin. Imma l-baby. Tibsax. Ħalli fidejn Alla. Għadkom żar. Le, ma jridni hawn ġew. Fejqat bsart fadel. Jien marida u hi dejjem trid tiġri barra. Imbagħad ma' dik. Dik min? Charlene ta' Helen. Telqet mid-dar u marret tgħix xi mkien waħedha. Dejjem bin-nies id-dar. Għar u każa, u l-mara tat-tifel ġejja u sejra għandha. Fiex sibna ruħna, ma' min kellna nitħalltu! Sinjura, infakkrek li Cynthia hija nepotija tiegħi. Imma inti m'intix mill-Kanada, inti qassis! U kemm għadtlu biex jaħsibha! U fuq kollox, Father, ftit tal-jiem ilu kellhom ġlieda tinkiteb. Fuq xiex? Sabilha xi ħaġa li m'għoġbitux. Xiex? Smajtha tgħajjat li hi mhi xejn, li b'hekk biss tista' ssib il-kuntentizza. Mara barranija qatt ma taf x'tagħti. Int qed tagħtiha d-drogi! Jien nagħtiha d-drogi lil Cynthia? Le. Hi tieħu. Darba ħadet buzz, ġiet hawn imdamdma. Riditni nieħu jien ukoll. Imma jien Father, għalkemm mhux xi qaddisa. Drogi ma nieħux. Hi x'tiġi minnek? In-neputija. Ah, in-neputija. Għax Cynthia Kanadiża. Titkellem tajb immens bl-Ingliż. Ta' spiss tiġi hawn. Dan l-aħħar iktar. Bdiet tiġġieled ma' Ronnie, Dejjem xi storja ġdida. Iva, però jien ma tantx għandi żmien għall-istejjer. Trid tkun taf xi ħaġa oħra, Father? Nixtieq, nixtieq inkun naf jekk hux qed toħroġ ma' xi ħadd, xi ġuvni. Cynthia, Le. Cynthia bil-maqlub. Drogi iva, ġuvintur ħadd. Iħawduha wisq. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjorina. Wiċċek għad-dawl illum, Johnny. Victor ħadli bidejja. U tgħidx kemm feraħni għax issa Dorothy mhix se tmut. Lil Dorothy kellimta? Le, imma kelmet il-lommi u qaltilha tgħidx kemm hu bravu Johnny. Sabiħa hux Dorothy? Iva. U ma tagħmilx lipstick bħalek, dak aħmar wisq. U int biex tifhem? Int biex tixgħal u titfi xi xemgħa biss tajjeb? Għax ma tmurx sagristan? Kiltilha l-għatba tal-knisja diħlu ħiereġ. Mela bħalek immur il-ħadd biss? Għajdilha, għajdilha Johnny, missek tistħi. Eh? U xi ngħidu għal dal-ħmieġ u l-imbarazz li waħad li mal-ħajt? Ikolli ngħid, laqqas nhar il-Ħadd ma mort quddies. Għax ma ġejtx warajja int u kont tkun taf. Quddies biss. U kemmilek ma tqerr u titqarben. Sena? Post għaża. U inwa jien għad nagħmilhielek, għax għad nigżak 'il Dun Salv. Forsi fl-aħħar idaħħallek xi ftit merħ moħħok. U waqt aħħa ma. Jien naf x'għandi nagħmel. Fejn taf, kemm taf x'għandek tagħmel. Iva, ara x'għamilt imħabba fik. Se noħroġ tard aktar ma sarli ħin. Agħmel int binti. Affarik. Ħseb roħek. Fejn sejra l-lejla? Mhux affarik. Smajta x'qaltlek u ommi? Biex ma ddumx, sal-għaxxa biss. U dik fiex tifhem għal ħasbitna għadna fi żmiena jew. Inti ma tħobbix l-ommi? Jiena l-unika ħaġa li għandi. Johnny, ejja fil ftit il-ġiżiran għax ma nistax insib il-kaftu tagħha. Lesta. Lesta.

Ġi biex jgħidlek li ma kien se jerġa' jaċċettak lura d-dar. Imma m'għandux għalfejn iħabbel rasu għax ġrata oħra miegħu ma' dik il-miġnuna t'ommu jien min issa nagħmel. It-tiju Tiju Sarf. Dak ħareġ ifittxek. Naħseb li wasal biex jiġi lura. Iva ħa nagħmilek naqra te. Le, le, le, ma rrid xejn. Saħħa li nissaporti lilu. Imma issa minn tliet xhur law. Minn dub dit tindaħal ommu kien infern, il-ħin kollu tindaħal bejnietna. Tindaħal meta jkollna xi ngħidu wkoll u l-sien għajn iggess. X'inhi din li ma ta' bejnietkom għajt? X'inhi raġuni li tiġġieldu daqshekk spiss bl-aħrax? Ronnie ma jridx tfal għalissa. Tal-anqas sakemm ikunu ilhom li għaddew erba' snin. Għalbidu, għalbidu jiena wkoll konna ħsibha hekk. Konna mobbin bl-ispejjeż. Sakemm kellna morru ngħixu ma' ommu. Għalkemm skuża tagħha kienet dik li ma tiflax. Imma mbagħad bdejt intebaħ li Ronnie mhux vera. Bdeta jġib kull skuża biex ma jkollniex tfal. Mhux vera kien ħobni. Żgur ma trid xejn. Le. Iva, iva milli drink. Bourbon, whisky. Għandu 26 sena. U għom għada tismaħ ta' tifel ta' xar snin. She's mad! Tiħu xi ħaġa oħra miħa. Le, le xi. Mbagħad kemm li mardet bit-toroġ dak kollu li kellha minn fuq qalba. U jiena bdejt nduna kemm lili kienet tobodni. Għax ma stmajtix ta' xi ħaliji. Sintja, dik mhux mibeda.

U int kif int? Tajba. I feel I'm going mad. Pala, pala. Iva, iskot, sinti jassa. Għawna. Spiċċa da drink. Li kien minna lija kont nżommu kan. Ma marriċ li del qed ninkoraġġin tiferet minn żewġek. Isin raw xajt it-siju salf.

Mhux ġa għedtlek x'isimni meta konna qed nisfru? U ej, għat-tfajliet jgħidu l-verità fid-diskos. La trid tkun tafu, Rose. Rose aħjar minn Lili. Isma' x'kont se ngħidlek. Trid immorru dawra bil-karozza? Bil-karozza tiegħi x'nagħmel? Għandek għandek karozza? Mhm. Għadha pparkjata ftit il fuq. Inti ħalli hawn il-karozza. Morru dawra b'tejn, ma wara nerġa' nġibek hawn. Ejjek. Ma toġobnix, ta? Ma ngħidlek jien x'nagħmlu. Is-sinti bil karozza tiegħek u suq warajja. Wara għandik xi l-ħila suq warajja u ma titlifnix. L-osso, la trivek. Nistennik fil-kantunina. Irġiel oħra, Alla ħares naslu s'hawn? Jiena kważi serrħitli rasi dik il-ħabiba tagħha. M'hemm xejn milli qegħdin naħsbu aħna. Bla dubju. Imma Cynthia mhux tifla li tasal s'hawn. Jiena m'għadx illi Cynthia waslet s'hawn. Għad biss illi d-dubju jibqa' hemm. Mela jekk għandek dubju immorru naffrontawha issa stess. Nitkellmu magħha flimkien. Iva, stenna ftit, imma qabel irridu naraw sa ngħidulha. Nitkellmu ċar magħha mingħajr ebda ħabi.

Morru fik. Aħna nibqgħu hawnhekk għal sakemm tiġi f'tagħha. Hekk jew hekk issa hawn żewġha magħha. Mela jien niġi miegħek ukoll, għax ħallejt il-Johnny waħdu u l-ħin għamel ġmielu. Grazzi ta' kollox, Anna. Tridu nerġa' niġi għalikom il-karozza? M'hemmx għalfejn. Issa jew nikru taxi jew naraw min iwassalna. Morru. Jekk Alla jrid ma jkollha xejn. Saħħa. Saħħa. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. It-tabib qed jgħidli li l-periklu għadda. Għall-grazzja t'Alla jħassni. Ikolli jagħmel rapport lill-pulizija dwar il-każ. Hemm għalfejn, tabib. Proċeduri li f'każijiet bħal dawn bilfors ikolli nagħmlu. Naħseb li l-pulizija tkun titkellem lilkom ukoll. Imma aħna. Xejn speċjali. Imma issa naħseb li hija ħjar tmorru lejn id-dar. Hawnhekk ma fadlilkomx aktar x'tagħmlu. L-agħar issa għadda. Naraw kif tisbaħ għada. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb taħt. Lora, imxi ħalli nikru taxi. M'hemmx għalfejn. Issa wassalkom jien. Il-lejl iħalli aħjar imur iċempel taxi. Imma la qed joffrilna hu. Insomma. Ma kontx qed nistenniha minn għandha. Taraw, sewa għatlek, jien dejjem għatlek, xpezza drab fejna. Iva, ma xorta ngħid kien misna waqafna u tajni għalajnuna, mhux kif għarafni għabqajna sejrin. Hmm? Jekk sabet kappell jiġiha, ħaqqa. Wara kollox ix-xurtjata li nzertajna ħna d-dejjin dak il-ħin. Tajt għal-fitna paw. Tajt le. Ara ma ġietx ta. Mhux se tiġi għalissa. Dik għad qed iddur mal-blokk, tħallilha tittarġa kemm jista' jkun biex tħalli lilna naslu hawn. Iva ħalliha issa. Trid nagħmillek ikra kafè oħra qabel nidħol norqod? Għalhekk le. Int ukoll ta' donnok irbaħtha derbi għax rajtha kif rajtha. Indunajt xi gwitaw illum. Tgħid inqala' xi ħaġa fil-blokk? Aw, ma nħoss ħadd. Is-soltu television ta' Victor dejjem ikun għadu sejjer Dali. Min jaf x'inqala'. Il-karozza tiegħu rajtha pparkjat hemmhekk, int ma rajthiex? Inqala' xi ħaġa kemm ilna nieqsin aħna. Tgħidx x'inqala' llum, min jaf. Imma llum il-ġurnata laqas rajt għaddejja għand oħti Sunta. Hekk nibdew nagħmlu tapa u nibdew mmorru għandha issa billi noqogħdu hawn.

Xi ġralha neputija ta' Dun Sala? Ma jien naf xi ġralha. Ma xi ħaġa gravi, għax tellajniha l-isptar ukoll, mort jien. Morna bil-karozza ta' Victor. Jaqgħu di xi waħda f'xahar isparma. U iva dik is Angliża, mhux l-ewwel darba li rajt għandu. Mali, kollha kemm hi. Hi min? U le dik il-mara li tqajt magħha ħirġa mill-blokk meta kont ħirġa jien. Ma! Hemm int. Qajjimtu l-ħuk. Issa dak ma jerġax jorqod. Ġejja qalbi. Għajma jħassru kemm għajjiet. Inti għaliex ma tmux torqod? Għan istrifti ta' nsammux. Tajt eħli sa' sarf. Tabib qalli l-periklu għadda issa. Forsi għalilna hekk biex jagħmlilna kuraġġ. U oh, le, le, le, ma naħsibx. Kif konna obba jew missiera ngħid forsi imma aħna. Ħalli nagħmlek naqati. Mhux għalissa, issa kolli għabtiet nieħu jien. Donni lanqas nas m'għandi. Issa u pinna la tal-irqat. Minejn, kollha belatom. Xi kultant isniet inħossni ħati ta' dak li ġara. U le m'għandek xalfejn. Issa toqgħodx taħseb. Isma', sar ħafna ħin tafx. Inti rajtu li Roni bħali lu? Kif? Donni rajtu hekk kalm. Issu ma ġara xejn għalih. Hm. Dak ma jħobbix. Jien inni ngħid li ma jħobbix. Isma, inti m'intix dejjer torqod. Mhux għalissa. Il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb. Inti lest, Paw?

Tindunajt il-libsa kif kienet imċarta, eh? Naħseb sal-libsa ta' taħt kienet imċarta. Jekk se noqogħdu hawn npaċċbċu, il-quddiesa se tilħaq tispiċċa. Il-kwitk li hawn ukoll dolori, mhux tas-soltu, diġi xtar li ta' hawn xi ħaġa qed tiġri. Anke dun salf ma smajniex. Iva, telefon li ċempel minn filgħodu ma bil-forsi ħarġu. Hmm. Jew ħabba oħtu. Jihla u ħiġa l-isptar. Ħares ftit fejn irid Johnny kemm jaf jaħdem. Dal-festun kollu ħadmu u fi kwistjoni ta' ftit ġranet ta'. Poxu int. Mela għandu ħila jagħmel xogħol bħal da. Qed ngħidlek hekk smajthom jgħidu l-bira, issa ilu snin jinżel il-maħżen tal-armar tal-festa biex jaħdem u ħares in-nies ta' Xorta waħda ngħidlek mhux kapaċi jagħmel xogħol bħal dan. Jekk m'għandux jagħmel festu bħal dak. Imma il-karti tal-ward u x'inxel l-oħra żgur hu qasqashom mela kieku n-nies se jgħidu. Insomma, ma tridx ċerv biex tqasqas erba' karti bħal dawn. Wara kollox, anke tifel ta' ħames snin kapaċi jagħmlu xogħol bħal dan. Inti ġej,

Namillek biex tejħob, Johnny, ta? Biex meta tifjakka tiekol. U le ma, issa jtini l-kappillan. Il-festa fadlilha ma. Insomma, delwaqt hux. Iġri kasal, ħajġu Viktor u Dorothy u Dun Salf u dik is-sinjarina l-oħra ma. Is-sinjorina Lora hux. Eh, il-kappillan qalli Li se jkollna il-bozzot ukoll. Ma homma, ara kemm se jkunu sbieħ. Iwa re, ma tafx li kollox! Le, ma nafx se qaffiġlek. Benedizzjoni, ma! Kun imbirek, attenti bni li ma tmurx tkorri! Dan kappillan il-veru kien għandu nizel mis-sema l-ħok. Taf kemm qed iteħ xogħol x'jagħmillu fil-knisja. Issa qed jgħinu fl-armar tal-festa. Il-festa saret kollox kollox għal ħok. Nikku staħ kultant. Dan mhux b'salib batuli Alla, imma barka mis-sema. Ftakar l-aħħar meta kien se jkolli lilu. Kelmet missierek u missieru. Kieku mhux għax niftakar li xi darba tnitlaq. U nbaddeħ warajja. Terġax tibda tama. Illum m'għandekx għab tiddiskorsu wara xena ta' tal-bieraħ. Ara tejn il-numru tal-fabrika li mur inċempillek li ma tiflaħx. Iva, Iva Viktor ħalli fidejja. Lanqas li saqlawn dun salf, naħseb illi eh, telaq kimini. Probabbli mal-isptar ma' oħtu. Xta? Imma hekk f'daqqa waħda? Issa nibgħat ngħidilha ma' Johnny. Nittama li ma għandha xejn serju. Xejn, xejn Victor, xejn. Saħħa. Kun imbierek. Saħħa, skuża. Tony, ejja żomm li naqraw, ha? Johnny, Johnny, ejja, ejja, ejja ħannejlek. Ħalli kollox minn edek. Ejja, ejja ħannejlek x'għandek tagħmel.

Ha raġon. X'inqal? Qallek il-kappillan, Victor ħa jittardja. Victor? Ċempi lill-kappillan? Eh, u bat lili biex ngħidlek, mar l-isptar. Eh, jara l-ommu. Ġala xi ħaġa? Ħassa ħażin. Issa ħajkolli nerġa' mara il-kappillan.

Għal ftit ma miex dal-asfur. Jumej bla ikel u jumej bla ilma. Anke dawk ix-xtieli għoddhom mietu hemm barra. U għax fil-jiem li għaddew tlifna rutina tas-soltu. Anki l-ħabel li l-alloġin se jitnati. U tikkonfondix, ara, inti konfondix ej issa nieħu ħsieb jien tajjeb. Imma qabel irrid insaqqi ftit dawk il-qsari. Bi ftit ilma malaj jarġgħu jieħdu r-ruħ. Sinti għandha bżonn tuħu r-ruħ jaħasra se tqisha miżerja. Lora, kellimt lill-ispeċjalista. Jidher li huwa psikjatra ta' fama. Huwa wkoll jaqbel mat-tabib li kellimna l-isptar. Sinti għandha depressjoni qawwija. Madonna magħna. Eh, Mhux li ma tfiex taf, imma għandha bżonn toqgħod xi erba' tiem taħt il-kura ta' min jifhem. Kif? Ara allura, illum hawn il-kura u barra dik il-kura tradizzjonali li nafu biha aħna teżisti wkoll kura teknika li fil-fatt hija effettiva ħafna. Kif qalli l-ispeċjalista, jekk Cynthia toqgħod għal din il-kura, fi ftit żmien tarġa' tiġi għan-normal. Imma ma nistgħux inżommuha hawn magħna. Mhux xorta tkun qed tagħmilha l-kura. Trid tkun taħt il-ħarsien ta' min jifhem. Imbagħad għalfejn qiegħda toħodha bi kbira int? Dana sptar bħal kull sptar ieħor. Imma mhux billi trid tiġri int salv, trid tara x'għid żewġha l-ewwel. Roni darba mar jara. Qalli wkoll li ma trix tmur lura d-dar. U tafx qalli wkoll? Intkom tzijieta, għamlu intkom. Taf xi tfisser din? Donnu li jrid jeħles mit-toqol li jġib miegħu l-mard. Jien mill-ewwel għidt li ma jħobbnix. Qatt ma ħabbha dak. Insomma, wara kollox issa ngħidu lil Sintja u jekk hi taċċetta kollox sew imma jekk ma taċċettax ma nistgħu nagħmlu xejn. Jien min issa ngħidilha sarf. Jekk trid għidilha int. Dun sal. Għalija. Għaldi oħra għanna. Balzan, it-faħħemmek fil-letter

Nibdew niġu naraw kuljum Sintja ruħi. M'hemmx fejn kuljum nsir. Iva, żgur kuljum niġu. Eh, Sintja nittama li tifhem li dan li qegħdin nagħmlu huwa fl-aħjar interess tiegħek. Naf, naf ti. Tiju Salf, meta, meta jkun għadda kollox, nixtieq mur lura lejn il-kanal. Ħdejn ommi

Ħabiba antika. Tajt tona. Ma tona qastaf tikteb. Signor Anna, għandi pjaċir jew dispjaċir narfek li għandek bintek tassew ta' min iftaħar bija. Ġmila tiġri fil-karrozzi mal-ġuvintur. Isaqqaħ. Ma dina. Na bil-fors mara kidbita. Ma setax kien raġel u firma jek biex is-suspett ma jaqax fuqu.

Xie, daj, ma għadnix li kellek tiġi tara l sbarax ma ġejġ. Imminti bajt id-dar ma dik il-qaba għandek. Inti ma tafx kif il-xogħol tagħna? Ma sax niġi.